An eiser Approche zu deeër Thematik haut gi mer vum Constat aus, dass déi sozial Fro zu Lëtzebuerg ëmmer nach zentral ass. Vill Leit verdingen net genuch fir ze liewen, obschonn se ganz schaffen. Eleng de Sozialsystem verhënnert gréissere Schued. Mer hunn zu Lëtzebuerg eng vun deene längsten Aarbechtszäiten an Europa. Vill Leit dréinen all Dag am Hamsterrad. Mee d'Aarbecht ass ongläich verdeelt, duerfir gëtt et esou vill Chômage an esou vill onsécher a schlecht bezuelten Aarbecht, besonnesch och bei Fraen. D'Aarbecht ass net zréckgaangen, obschonn dat jo heiansdo ugekënnegt ginn ass. La fin du travail huet de Jeremy Rifkin mol virun enger Rei Joer un e Buch geschriwwen. D'Aarbecht ass net zréckgaangen, mee zréckgaangen ass déi sécher, gutt bezuelten Aarbecht. An de Kapitalbesëtz bréngt däitlech méi an, wéi d'Aarbecht, op deeër en awer berout. Déi successiv Regierungen hunn an deene leschte Joerzingte vill vun deene Problemer geschafen, déi se haut hunn. Éischtens doduerch, datt se den Desengagement vun de Kapitalbesëtzer bei der Finanzéierung vum Sozialstaat, erméiglecht an organiséiert hunn, zweetens doduerch, dass haut déi Leit, déi schaffen ginn, déi och sinn, déi de Gros vun de Steieren an der Gesellschaft bezuelen, an doduerch och, dass net déi Leit, déi Besëtz hunn, responsabiliséiert ginn, mä déi Leit, déi krank sinn, déi aarbechtslos sinn oder déi prekär beschäftegt sinn. Wann ee wëll wëssen, wou een hi wëllt, muss een och wëssen, wou een hierkënnt. An ech wëll ee Beispill hei ginn, dat deene meeschte Leit, an ech muss soen, mär och, bis viru Kuerzem net bekannt war, dat war de sougenannten Arrêt Thommes, en Arrêt vun engem Lëtzebuerger Geriicht, Ech wëll kuerz d'Faite rappelléieren, de Jean Thommes war en Héichuewenaarbechter, deen an der Schmelz vun de Metz-Bridder zu Esch am Joer 1883, scho laang hier, en Aarbechtsaccident hat. En ass duerch eng Explosioun blann ginn an en huet déi Hüttenhären deemools viru Geriicht ugesicht. Dat éischt Geriicht huet gesot, e misst mol fir d'éischt de Feeler beweisen, deen d'Patronen gemeet hätten. Deemools ass et weder en Aarbechtsrecht ginn, nach e Sozialrecht, nach Sozialversécherungen, an trotzdeem ouni iergend een Text à l'appui, awer op der Basis vun allgemenge Rechtsprinzipien, huet deemools d'iewescht Geriicht, an dat ass e memorabelt Urteel, dat vum 27 November 84 gesot, 1884, En Aarbechtsvertrag bedeit net nëmmen de Loun, deen drasteet, mee och eng Obligatioun vum Patron fir d'Sécherheet vum Aarbechter ze garantéieren. An dat ëmsou méi, éischtens wou dem Aarbechter säi Loun a kengem Verhältnis zum Risiko stung, an zweetens wou de Patron aus Betribs a Spekulatiounsgrënn Chancen dra gesinn huet, Geforen an Accidenter eropzebeschwieren. Dat sot e Lëtzebuerger Geriicht 1884. Dat war am Fong geholl avant la lettre de Prinzip Eigentum verpflichtet, deen nom Krich an déi däitsch Verfassung ageschriwwe ginn ass. Firwat weess ech dat? Well viru kuerzem an enger Zeitung a Frankräich, der Semaine juridique, ee vun den Hauptrichter a Frankräich, de Pierre Sargoz, Folgendes geschriwwen huet am Joer 2015, En huet gesot, dat wier le plus grand arrêt jamais prononcé par une juridiction suprême en matière de protection de la sécurité des travailleurs et de la dénonciation des ravages de l'esprit de spéculation au détriment de la vie d'autrui. Deemools war de Kontext dee vun enger grousser gesellschaftlecher Onzefriddenheet am Land mat deene schlechten Aarbechtsbedingungen an de Minnen an an de Schmelzen, an der feelender Afsécherung vu Leit, wa se en Accident haten, viru Gerichter, awer och, Wat deemools de Kontext charakteriséiert huet, war déi grouss gesellschaftlech Iwwermuecht vun deem deemools dominante Wirtschaftszweig, der Stolindustrie. An trotzdeem huet e Geriicht deem getrotzt an der sozialer Gerechtegkeet géint d'Kapitallogik zum Duerchbroch verhollef. Deen Arrêt war och Precurseur vun enger ganzer Zäit dono, wou sech d'Gesellschaft staark verännert huet, 1902 ass et zur Unfallversicherung komm, dat hätt dem Här Thommes vill gehollef deemools. An an de Kämpf an den honnert Joer duerno sinn all déi Rechter politesch geschafe ginn, déi mer haut nach hunn, d'Aarbechtsrecht, d'Sozialversicherungen, d'Gewerkschaftsrechter, d'Services publics. Et war eng sozial Revolutioun sonnergläichen, déi am zwanzegste Joerhonnert komm ass an déi géint d'Kapital geriicht war. Wat wëll ech domadder soen? Eis Approche haut bezitt sech nach dorobber, dass et méiglech ass, Ännerungen ze maachen, och wann et ausgesäit, wéi wann déi Ännerungen absolut net méiglech wieren, wéi wann eng Situatioun an de Marber gravéiert wier zu Lëtzebuerg oder och an der Europäescher Unioun. Eis Virschléi, déi mer maachen, stäipe sech dorop, dass se och ze maache sinn. A well se ze maache sinn, hu se och Chance an der Gesellschaft op Ënnerstëtzung ze stoussen, wat iwwerens déi eenzeg Chance ass, fir dass se jee eng Kéier kënnen realiséiert ginn. Ech wëll ee Beispill just soen, wéi eng e gesellschaftlechen Afloss kann determinant sinn an enger gewësser Situatioun, wéi versicht ginn ass, den Index ze manipuléieren. maximal Indextranchen anzeschafen. Aner Propositiounen, déi op den Dësch komm sinn, hu sech den OGBL an d'CGFP zesummegedoen an eng strategesch Allianz, fir ze soen, Nee, dat wëlle mer net, an hunn domat 100.000 Leit mobiliséiert a fäerdeg bruet, dass déi Indexreform, esou wéi se geplangt ass, nimools konnt realiséiert ginn. Ech wëll e Géigebeispill dozou ginn, Den Etienne Schneider, Wirtschaftsminister, huet viru kuerzem gesot, wéi déi Fro vum Knauf diskutéiert ginn ass, dat huet elo guer näischt mat Aarbechtsrecht ze dinn, mä wéi déi Fro vum Knauf vun där Industrie, déi do hätt sollen implantéiert ginn am Süde vum Land, huet e gesot, ech zitieren aus dem Essentiel, Et si les industriels ne venaient plus. Dat heescht, en huet net kritiséiert, datt déi Firma, déi dorophin jo decidéiert huet, net do op déi Plaz ze kommen, en huet net kritiséiert, datt déi Firma net versicht huet, d'Ëmweltoplagen ze erfëllen, mä en huet kritiséiert, datt Leit de Culot haten, iwwerhaupt Oplagen ze fuerderen a sech dogéint z'opposéieren. De Message war ganz kloer. Der hutt elo d'Gëtter beleidegt hei, he? Dat Kapital ass elo rosen a wäert da fortgoen a wee weess, ob nach jee eng Kéier ee wëll kommen. Dee Message ka jo nëmmen zur Passivitéit féieren, zur Ofhängegkeet vun Decisiounen, déi op anere Plaze geholl ginn. E kann nimools zur Emanzipatioun féieren. Dat ass awer de Message, dee Spëtzekandidat vun der LSAP an enger wichteger Zäit vu sech ginn huet. Mat deem Argument si mer eis jo kloer, datt mer keen Aarbechtsrecht hätten haut, datt mer keng Sozialversécherung hätten an och keen Ëmweltschutz iwwregens hätten. Duerfir ginn eis Virschléi och an eng ganz aner Richtung. Mär wëllen de Message vermëttelen, datt et méiglech ass, sech géint eppes ze wieren, datt et méiglech ass, eppes ze erreechen. Eis Virschléi, déi Iech elo vum Lynn Wies wäerte proposéiert gi baséieren Éischtens op der Aarbecht, déi eleng Wäerter schaaft, an op der Responsabilitéit vun deenen, déi d'Aarbecht notzen an dirigéieren. Dat ass de Lien och mam Arrêt Thommes vu virdrun. Et gëtt en zousätzleche Finanzéierungsbedarf an déier Richtung, an déi Sue si besser ugeluet an der sozialer Afsécherung vun de Leit, déi schaffen, wéi an der Finanzspekulatioun, déi Aarbechtsplazen leschten Enns futti mécht. Zweetens, d'Prekaritéit wëlle mer verhënneren duerch sozial Ofsécherung, och vun Zäiten ausserhalb vun der Aarbecht, wéi zum Beispill eis Fuerderung nom Congé parental auszedehnen, an duerch eng besser Opdeelung vun der Aarbecht duerch Aarbechtszäitverkierzungen, net duerch Ausgrenzung vun der Aarbecht. Dat ass eis Form am Fong erëm vu Grondakommes. An drëttens soll de Staat Verantwortung iwwerhuele fir nëtzlech Aarbechtsplazen fir d'Gesell, fir an der Gesellschaft kucken, nëtzlech Aarbechtsplazen ze schafen, déi gebraucht ginn, an d'Recht op Aarbecht och erëm aklobar ze maachen, aplaz dass de Stat muss de Chômage an den RMG an esou weider bezuelen. An domat ginn ech dem Lynn dann d'Wuert, fir e puer vun eisen Haaptfuerderungen, déi mer wëllen an de Virdergrond stellen, Iech kuerz ze erläuteren. Ech rappeléieren nach eng Kéier kuerz déi fënnef Haaptmesurë fir d'Sozialpolitik, Dat ass d'Aarbechtszäitverkierzung, de Staat als Employeur en dernier ressort, d'Erhéijung vum soziale Mindestloun, d'Verlängerung vum Congé parental a gratis ëffentlech Kannerbetreiung. Mir hunn déi Mesuren ausgeschafft an enger Aarbechtsgrupp. Och mam Ausgangspunkt, dat beim aktuelle wirtschaftlechen Trend, mee och um Hibléck zu der Opwäertung vun der Liewensqualitéit et nëmme logesch ass, d'Aarbechtszäit progressiv erofzesetzen, de Mindestloun an d'Lut ze setzen, jidderengem eng Aarbecht kënnen ze bidden an d'ëffentlech gratis Offer u Crèchen auszewäiten, fir da béiden Eltere schlussendlech och méi Zäit mat der Famill ze erméiglechen. fir eng besser Opdeelung vun der Elterenaarbecht am Haushalt an och méi Gendergerechtegkeet am Beruffsliewen. Mëttlerweil schafft e Vollzäitbeschäftegen zu Lëtzebuerg an der Moyenne 41 Stonnen d'Woch. Dat ass déi zweethéchst Wochenaarbechtszäit an Europa. Rumänien ass Spëtzereider mat 41,2 Stonnen a Groussbritannien mat 40,8, Däitschland mat 40,4 Stonne ginn am lëtzebuergesche Schrëtt mat. Déi niddregst Wochenaarbechtszäit hunn eis franséisch Nopere mat 35 Stonnen an hir Produktivitéit ass domat och weiderhi performant. D'Produktivitéit zu Lëtzebuerg ass allgemeng eng vun den héchsten an Europa, obwuel d'Käschte vun der Aarbechtskraaft immens niddreg sinn par rapport zu der geschafener Plus-value. Den Taux d'emploi zu Lëtzebuerg ass och héich, wat och d'Vereenbarung mam Familljeliewen net vereinfacht. An allgemeng struebelen, wéi de Serge et och virdru gesot huet, vill Leit am Hamsterrad. Den alldeegleche Stress am ëffentlechen Transport oder am Stau, de Produktivitéitsdrock op der Aarbecht, de Konsumdrock an och d'Verscholdung maache ville Leit ze schafen. Am Kader vum PAN-Gesetz zu der Reegelung vun den Aarbechtszäiten am November 2016 huet d'Regierung d'Aarbechtszäit-Entreguléierung agefouert, am Interêt vun engem Produktivitéitsgewënn an dem Aspuere vun Aarbechtskäschte wollt d'Regierung d'Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten ausbauen, Flexibiliséierung vun der Aarbecht ouni Kontroll vun den Iwwerstonnen an ouni Aarbechtszäitreduzéierung ass awer net gesond. 1975 koum et zu der leschter Aarbechtszäitverkierzung. D'Sozialcharta vum Europarot gesäit och e fundamentaalt Recht op Aarbechtszäitverkierzung vir. D'Gewerkschafte fuerderen se och a mir proposéiere konkret Modalitéite vun der Ëmsetzung vun der Aarbechtszäitverkierzung an enger éischter Iwwergangsphas, also ab 2019. géife mer dann eng sechst Congéswoch fir all d'Salariéen zu Lëtzebuerg aféieren an dann e progressiivt Erofsetze vun der Aarbechtszäit op 39, 38 bis 37 Stonnen d'Woch ëmsetzen. Dat geschitt natierlech en fonction vun der Flexibilitéit vun de Salariéen an de Referenzperioden, déi vum Employeur festgesat ginn. D'Aféierung vun Compte épargne tente sollten dem Salarié dann och als Outil de contrôle déngen, fir seng Aarbechtszäit méi flexibel kënnen ze gestalten, mee awer och schlussendlech Här a Meeschter ze sinn iwwert seng Zäitandeelung. An enger zweeter Iwwergangsphas, dat heescht bis 2030, soll d'Aarbechtszäit dann op 32 Stonnen d'Woch erofgoen. Dës Mesure gëtt gesetzlech festgesat. An deem Gesetz ginn Iwwergangsperioden definéiert, wou d'Aarbechtszäitverkierzung schrattweis am Kader vu Kollektivverträg un d'Besoine vun de Salariéen ugepasst gëtt. Zesumme mat der Regierung an de soziale Partner ginn dann och reegelméisseg Bilanë gemaach, fir déi nächst Schrëtt ze preparéieren. Fir Iwwerstonne gëllt dann d'Cotisatiouns a Steierpflicht, wat verschidden Abuse kann andämmen an d'Aarbechtszäit regulariséieren. Zesumme mat de Betriber an de soziale Partner ginn och eng Partie Hëllefsmesurë fir d'Iwwergangsphas ausgeschafft an d'ADEM kritt nei Missiounen zougeschriwwen als Vermëttler tëscht den Employeuren an de Salariéen, déi am Fong dann de Flux vun der Aarbechtskraaft soll an deem neie Kontext orientéieren an och opdeelen no de Flexibilitéitskritären an de Besoine vun den Entreprisen. Also dat Ganzt gëtt. dann net iwwert de Knéi gebrach. Déi interesséiert Acteure vum Aarbechtsmaart gi mat agebonnen an dës progressiv Entwécklung vun den Aarbechtskonditiounen, fir dann och fir dann och kleng a mëttel Entreprisen ze ënnerstëtzen, besonnesch Handwierksbetriber, déi net esou einfach hir Produktiounsverhältnisser kënnen ëmstellen an och net hire Produktiounsrhythmus esou einfach upassen. D'Aarbechtszäit Reduzéierung dréit natierlech zu der besserer Opdeelung vun der Aarbecht bäi, déi déi Lénk fir jidderee wëlle garantéieren, iwwert den Agrëff vum Staat als Employeur en dernier ressort. Dëse Prinzip huet sech an Argentinie bewäert, wou 2001 am Kontext vun enger Finanzkris de Chômage rëm konnt an de Grëff geholl ginn an d'Vollbeschäftegung ass fir eis hei zu Lëtzebuerg och d'Haaptzil. Zu Lëtzebuerg si mëttlerweil 16.000 Leit am Chômage, 5.000 sinn a Beschäftegungsmesuren ënnerbruecht. Zéng Prozent vun de Leit si just temporär beschäftegt am Kader vun Interimskontrakter oder CDDen. Vill Leit sinn ongewollt ënnerbeschäftegt a 14 Prozent vu jonke Residenten tëscht 17 a 24 Joer, déi esou sinn, déi sougenannten NEETs, dat heescht déi keng Aarbecht hunn, net an enger Formatioun sinn an och net an enger Ausbildung. Déi Lénk hu mam Employeur en dernier ressort eng kollektiv Approche zur Aarbechtslosegkeet a wëllen en aklobaart Recht op Aarbecht aféieren. Dëst Recht steet alle Groussjäregen zou, déi méi wéi zwee Joer zu Lëtzebuerg wunnen, eng Aarbecht sichen a bei der ADEM ageschriwwe sinn. Jonker, déi net méi schoulflichteg sinn an an enger Formatioun si kënnen och vun deem Recht Gebrauch maachen. De Staat ass an deem Fall de Garant vun dësem Recht op Aarbecht. Et gëtt Aarbecht, well et gëtt genuch ze dinn a ville Beräicher, och ouni Héichschoulofschloss. A Gemengen an an neie Secteuren, wéi d'Solidarwirtschaft, ginn et Organisatiounen a Veräiner, déi Ënnerstëtzung kënne gebrauchen. A wéi gesot, déi Lénk wëllen d'Aarbecht finanzéieren an net de Chômage an déi sozial Ausgrenzung. Do kommen ech dann och op en Zitat, en Zitat vum Marc Baum op eisem Bezierkskongress, dee sot, dat wann e Mënsch 40 Stonnen d'Woch schafft, dierft en net der Aarmut ausgesat ginn, net an engem Land wéi Lëtzebuerg. Zu Lëtzebuerg sinn awer 12 Prozent vun de Leit, déi Vollzäit schaffen, sougenannte Working Poor. An dat ass ee vun deenen héchsten Tauxen an Europa. Dat si Leit, déi mat hirem Salaire ënnert der Aarmutsgrenz liewen. An insgesamt 20 Prozent vun de Menagen hei am Land sinn der Aarmut ausgesat, respektiv wäit iwwer 100.000 Leit. Dovunner och gréisstendeels elengerzéiend Familljen, haaptsächlech Fraen, déi och nach zu 34 Prozent Hallefzäit schaffen, dat heescht däitlech méi wéi d'Männer, dat si 6 Prozent Hallefbeschäftegter. D'Situatioun vun de Working Poor dréit mat sech, dat se allgemeng sozial ausgegrenzt ginn, well se och Problemer vum Logement an der Mobilitéit accumuléieren. Leit, déi schaffen, an domat zum Wuelstand vun eisem Land bäidroen, verdingen awer e gerechte Loun, mat deem se gutt an net just dezent liewe kënnen. D'Erhéijung vum Mindestloun schued och bei wäitem net eiser Kompetitivitéit. Entreprisen a räich Privatpersoune bezuelen zu Lëtzebuerg net vill bis quasi keng Steieren. Déi aktuell Regierung huet och d'Betribsbesteierung vun 21 Prozent op 18 Prozent erofgesat. an am Kader vun der Steierreform vun 2017. Dës Besteierung ass och eng vun deenen niddregsten a ganz Europa. Haut kommen och zwee Drëttel vun de Steierrecettë vum Salariat a just een Drëttel vun Entreprisen. Dat war 1880 nach ëmgedréint. An d'Leit, déi de Mindestloun verdéngen, sinn domat och duebel vun der Ongerechtegkeet vun der Spuerpolitik betraff. Also et bleift kloer Loft no uewen, fir de Mindestloun eropzesetzen. Déi Erhéijung vum Mindestloun, déi verleeft och iwwer zwou Phasen. Mer gesi vir eng direkt Erhéijung op 2.250 Euro an no zwee Joer eng Erhéijung op 60 Prozent vum Medianakommes. Dat mécht haut 2.380 Euro brutto aus. Duerch dës Erhéijung géing och de Mindestloun endlech iwwert dem Montant leien, deen den Europäesche Gewerkschaftsbond virgesäit, fir iwwert der Aarmutsgrenz kënne sécher ze liewen. Och wier Lëtzebuerg nees konform mat der Europäescher Sozialcharta, wou Lëtzebuerg sech och duerch d'Ratifizéierung vun dëser Charta verflicht huet, dofir ze suergen, datt de Mindestloun héich genuch ass, fir dovunner liewen ze kënnen. Mir wollten awer och am Kader vun eiser Familljepolitik de Besoine vu ville Leit nogoen, déi méi Zäit wëlle mat der Famill verbréngen, an dat och elo schonn direkt an der Transitiounsphas vun der Aarbechtszäitverkierzung iwwer d'Verlängerung vum Congé parental op ee Joer mat Hallefzäitschaffen. oder 6 Méint mat Vollzäitschaffe fir all eenzelen Elterendeel, d'Präsenz vum Partner an enger Phas direkt no der Gebuert ass wichteg, mir wëllen déi och verstärken an dann iwwert déi 10 Deeg vum Congé paternité ewech dann kënnen, kéint de Partner direkt de Congé parental no der Gebuert vum Kand ufroen, dat heescht gläichzäiteg mam Congé de maternité. Den de Congé parental, mee och d'Crèchen, d'Maison Relaisen an esou weider erméiglechen, d'Familljen an d'Beruffsliewe besser mateneen ze vereinbaren. Fir déi Lénk ass d'Kannerbetreiung en ëffentleche Service. Mär fuerderen eng universell Gratuitéit vun der Kannerbetreiung, grad ewéi et och scho fir d'Schoul de Fall ass. Dat heescht, dat mer déi ëffentlech Offer vun der Kannerbetreiung wëlle progressiv ausbauen op dee gesamte Secteur an dann och d'Chèques services d'accueil definitiv iwwerflësseg maachen an definitiv transitoire maachen, esou wéi et am Fong virgesi war. Mëttlerweil kaschten d'Chèques services och méi deier wéi dat, wat effektiv a Betreiungsstrukturen investéiert gëtt. Dat heescht, et ass keen, et ass och kee sozial gerechte System, et ass e selektive soziale System, déi Chèque-servicen. An déi einfachst Method ass dann effektiv déi universell. Gratuitéit fir d'Kannerbetreiung ze fuerderen, déi dann och ze finanzéieren iwwer Steiererhéijungen op verschiddene Gebitter. Dorobber ginn ech och ein, net an, dat hu mer an engem anere Kapitel. Mee voilà, ech sinn elo beim Schluss ukomm. Voilà, Merci Lynn.